Jodi Mekki selmilkom, nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba u nilqakom għal program Newsline. L-ewwel wieħed għal din il-ġimgħa u l-aħħar wieħed għal dan ix-xahar ta' Lulju. Illum it-tnejn il-31 ta' Lulju. F'dana il-programm se jkollna tarif dwar il-bal ta' Zunzan. L-insett li qed jagħmel ħafna ħsara b'mod partikolari lin-naħla Maltija però jista' jkun ukoll perikoluż fuq il-bniedem. Ħajkonna wkoll tarif dwar il-konferenza internazzjonali li saret eh, fl-Italja f'Ruma ftit tal-ġranet ilu konferenza dwar l-immigrazzjoni u li għalija attendew mhux biss pajjiżi mexxejja ta' pajjiżi Ewropej iżda anke mexxejja minn diversi kontinenti oħra biex jittrattaw dina il-problema tal-immigrazzjoni. Il-preżenza ta' żieda tal-bagħal taż-żunżan qiegħda tħasseb mhux ftit lil dawk li jrabbu n-naħal, u dan bir-raġun għaliex il-bagħal taż-żunżan jattakka u joqtol lin-naħal minbarra l-periklu li jista' jikkawża anke fuq il-bniedem. Miegħi fl-istudjo għandi lis Sur Dylan Farrugia li huwa il-President tal-Fondazzjoni għall-Konservazzjoni tan-Naħla Maltija. Dylan, Huwa student huwa wkoll riċerkatur fuq in-naħla Maltija. Nsellimlek Dylan. Insellem lilek Joe u anka l-semmija eh, ta' programm tiegħek. Dylan, x'nafu dwar il-bal ta' Zunzan għaliex dan l-insett għandu dak il-laqam? il-bal ta' Zunzan, rigward forsi derivazzjoni tal-isem ehm, fi nifsu Ehm, diffiċ li tgħid minn fejn tkun ġejja derivazzjoni tiegħu, però jista' jkun li forsi ehm, l-aġġettiv bal juri anka ehm, saħħa daqsxejn mhm. iktar qawwa. Allura forsi nista dari deċidew deċidew jagħtu dan il-laqam, dan it-titlu. Dan il-laqam lil dan iż-żużan partikolari, però tajjeb insemmu li hemm il-balta żunżan huwa insett indiġenu vol dir il-preżenza tiegħu fil-gżejjer Maltini
Ġbir mhux importat da? Le, mhuwiex, mhuwiex important. Sewa sew, hemm diversi evidenzi li juru dan. Per eżempju, kien imniżżel bħala speċi fil-Kompendju tal-Lista ta' Insetti fl-1989 li ġie magħmul minn Prof. Schembri u Sur Sultana u qiegħed imniżżel hemmhekk li l-popolazzjoni tal-Balt ta' Zunzan fl-1989 kienet sejra l-isfel. Ġifiri, hija evidenza oħra ċara li din huwa indiġena. Evidenza oħra hija l-fatt li hemm kampjuni fil-Mużew tal-Istorja Naturali illi huma sewa sew tal-Balt ta' Zunzan minn mhm. morru lura għall-1950. Ġifiri, l-preżenza tiegħu daw kollha huma xieda tal-fatt li dan l-insett huwa sewa sew indiġenu mhuwiex ma kienx introdott reċentament fil-gżejjer Maltin tajjeb. Minn fejn ġejja dina eh, l-invażjoni ta' dawna l-insetti għaliex eh, qed tinel forsi dak iż-żmien kien hemm l-indikazzjoni li qiegħda titnaqqas, però mm. jidher li issa reġgħet ħadet il-ħajja biex ngħidu. Di ehm, kienet rajna pattern ġviri dal-aħħar snin li ftit ftit ehm, il-popolazzjoni tal-Balta Zunzan ehm, dit tikber ftit ftit. Però is-sajf tas-sena l-oħra rajna żieda qawwija ħafna fil-popolazzjoni tal-Balta Zunzan, saħan sitra xi artikli wara s-sajf indikaw li madwar 70% tal-koloni tal-naħla tal-asel f'Malta kienu affettwati, ġifieri 70% mhm. mhijiex ċajta. Hemm diversi forsi punti u affarijiet li possibilment ehm, kienu kawża ta' dan iż-żieda ta' fil-balt ta' Zamzam fosthom ewlenin hija żieda fl-urbanizzazzjoni. Ehm, naraw riċentament fil-gżejjer Maltin kien hemm żieda fil-popolazzjoni wkoll u anka ehm, fil-binjiet. Hemmhekk naraw ġiex fatturi li l-balt ta' Zunzan jibda jsib iktar ikel għalih, mhm. tajjeb li ovvjament da jisfruttaħ biex ovvjament imbagħad imur lura u jżid ikompli jżid il-popolazzjoni tiegħu meta jsib ħafna iktar ikel ehm, u żieda fl-istrutturi u binjiet huma postijiet ehm, fejn il-bal ta' Zunzano faċilment ibejjed, jiġifieri hemmhekk naraw ġiex attributi ehm, possibilment fatturi għalfejn il-bal ta' Zunzan żdied. Ħaġa oħra forsi xtaqt insemmi hija l-fatt nisimgħu ħafna fuqha, però tibdil fil-klima huwa reali. Jista' jkun li dan it-tibdil fil-klima qed iwassal biex ċerta proċessi fl-ekosistemi, fl-ekoloġija, jimbidlu jitfixklu daqsxejn u forsi jagħtu pereżempju ir-riħ biex anka din mhm. il-balta żunżan kompla biex sploda fil-popolazzjoni tiegħu. U allura għaliex jattakaw kol speċifikament lin-naħla? għal-bal ta' zunzan in-naħal huwa sors tajjeb ta' ekel, ġifieri ma jattakax biss lin-naħla. Ehm, però in-naħla huwa sors tajjeb ta' ekel għalfej. Għax fil-kaxxa ta' naħal ikun hemm l-għasel li għal-bal ta' zunzan huwa sors tajjeb ta' enerġija. Bħalna da mhm. jkollu bżonn l-enerġija. Ehm, u ovvjament meta jiżgħat isib il-kaxxi tal-għasel Ovvjament l-għażel tajjeb għalih, jogħġbu ħafna wkoll. Però wkoll jiekol ukoll l-naħal bħala sors ta' ta' proteina di jikola un bat jerġa' immur lura fix-xeda tiegħu biex jitma' l-iżżar tiegħu. Umbat il-problema hija però illi bal wieħed ta' zunzan jista' jikol madwar 40 aħla. Ija le.
Iġifiri, u il-problema ikbar ukoll hija li kull xeda ta' balta zunzan se tagħmel eluf ta' ħaddiema tal-balta zunzan. Iġifiri, hemmhekk naraw korrelazzjoni bej dil-popolazzjoni tal-balta zunzan u l-erda tan-naħla mhm. tal-għażel sfortunatament. Dilin, bħala fondazzjoni għandkom idea ta' kemm edha tkun ta' periklu ta' dannu għan-naħla Maltija u għal dawk anka li jrabbu n-naħal balta zunzan? Iva, Kif semmejt iktar kmieni, is-sena l-oħra kien hemm madwar artiklu indika li madwar 70% tal-kolonji tal-għasel ġew meqruda minn Fil-preżent?
Għanna dea? Fil-preżent,
bħala data naħseb m'għandniex Eh, ovvjament, is-sajf għadu għadu maħna ġifiri u naħseb ta' min anka nħedġu l-autoritajiet għawek biex jittakil jaw din il-problema bliktar eh, mod anka xjentifku ġifiri li tinġabar data, għas sfortunatament xi drabi nsibu realtà fej eh, f'Malta nsibu nuqqas ta' data, mhm. nuqqas ta' informazzjoni. Ġifiri tajjeb illi anka Vis-à-vis monitoraġġ, ikun hawn tip ta' monitoraġġ biex naraw naqra anke bħala f'termini ta' numri, inkunu mm. nafu fejedin ukoll. Ekku, edna dan għal-balta zunzan kemm huwa ta' periklu għan-naħla, però huwa wkoll ta' periklu għal-bniedem qed jingħatux vera. Eh, kemm għaliex eh, huwa daqshekk ta' periklu eh, għal-bniedem jekk jitnigges minn balta zunzan. Iva, ehm, biex nkun għadna kollox dal il-balta zunzan mandu lebda ġenda li qod inigges in-nies ġifieri. Però ehm, ġrat diversi drabi ġifiri u smajna anka diversi każijiet ehm, ta' nies li jkunu imnigza bil-bal ta' zunzan. Issa tingiza tal-bal ta' zunzan hija kemm xejn iktar b'saħħitha minn ta' zunzan normali. Ehm, għal daqstant, ehm, meta wieħed speċjalment wara tingiza jsibruħu f'diffikultà għandu mal-ewwel ehm, ifittex trattament mediku għax jista' mhm. jkun forsi twassal xi kundizzjonijiet il dak il-ħin u ktar sintomi ġifieri. Però rridu noqogħdu attenti li fil-preżenza tal-balta zunzan noqogħdu daqsxejn kalmi ma nagħmlux forsi movimenti illi jkunu daqsxejn aggressivi jew pereżempju e, e, morru niċu l-balta zunzan biex noqtluh. Ovvjament da' ħa jintimida ruħu, ħa jħossu li qiegħed fil-periklu, u ovvjament ħa jdur għalina da' ġifieri biex ngħin. Jerġa' jattakka ġifieri. Iva, jattakka u daqsxejn ehm, u daqsxejn irravjat na' aggressivi ġifieri minn dak. Ġifieri nqogħdu daqsxejn attenti li fil-preżenza tiegħu noqogħdu kalmi ehm, da jekk mhux ħanittanta u da mhux ħajtanta mhm. sewwa. jiġifieri fil-preżenza tiegħu ma nagħmlux eh, movimenti li nistgħu nintimidaw mhm. eh, lil dan insett tajjeb biex. Dili net li kellek esperjenza inti. Iva, sajf li għadda fil-fatt kont kont imnigges mill-bad ta' Susan u ma kienitx esperjenza sabiħa ġifieri, għamilt xi tliet ijiem sħab ehm, binnef ħaġifieri tal-bad. It-tingiża tiegħu mhijiex ċajta. Mhm. Nefħek.
Iva, iva, kelli bżonn, kelli bżonn, ovvjament, kelli wara xi tliet ijiem ġifieri għaddiet li ta' ma ovvjament Kelli bżon daqxejn krims dal-affarijiet eh, eh. biex eh, biex il-ferita tfieġi ġifiri. Semmejt inna li dawn jistaw bejtu anka f'kostruzzjonijiet forsi inna fejn hemm xiex u fejn hemm il-briks u hekk. Jekk xi ħadd jara xi sunżan jew massa ta' znaza għaddejja. Jinnota xi bejta.
Xi bejta.
Xi jagħmel.
Kif qed ngħidu il-Baltan Zunzan, eh, jekk ma noqgħodux jekk ma noqogħdulux attenti, jista' jkun daqsxejn aggressiv, anka speċjalment meta jkun rib tal-bejta tiegħu, ġifieri. Mhm. Għaxem ekk għandu falu vera. Ovvjament, ovvjament.
Għandu l-friħ.
Ekku, ekku, ekku.
Ġifieri noqdu xaqxejn iktar attenti, speċjalment meta ninnutaw xi bejta. Il-parir tiegħi huwa nistaqsu nis professjonisti biex jiġu jneħħu dawn il-bejti tajjeb biex ovvjament daw kun jafu xinu ma jagħmlu ġifieri anka li na bħala individwi jonqos ir-riskju biex ikun hemm it-tingiża. Ehm, u f'postijiet pubbliċi ehm, meta naraw jew ninutaw xi bejta tal-bal ta' Zunzan ninformaw mill-ewwel il-Kunsill Lokali. Mhm. Ħalli mbagħad dawn imorru fil-post u ehm, jihdu azzjoni biex il-bejta tiġi ehm, mneħħija. Pero ehm, hemm possibilità li dana l-insett jiġi kontrollat jekk ma iva. jqeridx id-dmosin, ered dan. Iva, iva. Wara kollox huwa speċi indiġena kollox vera. Eh, Però x'għandu x'għandu jsir anke minn individwi. Ehm, ara, hemm diversi ehm, azzjonijiet prattiċi li anke l-pubbliku ġenerali jista' jgħidu mhux innaħħara biss, anke forsi nistgħu morru ehm, fiktar fid-dettall fl-affarijiet li jistgħu jsiru. Ehm, Lill-pubbliku ehm, huwa importanti illi l-iskart jew jiġi l-iskart li armi li ħalli barra jiġi mormi b'mod tajjeb, per eżempju, speċjalment il-boros ta' l-iskart organiku jiġi maluqa sew. Ekku, ekku, ċans li l-bar jitħol anka fil-borza. Ekku, ekku, ekku, u jagħmel letteralment festa fuq l-iskart tagħna tajjeb, jiġifieri noqogħdu attenti biex anka l-iskart organiku. Ehm, Għal forsi min jitma l-annimali noqogħdu daqsxejn attenti li forsi ma nużawx eh, importanti ikel frisk jew dak li jgħidulu wet food għax għal bal ta' żunżada huwa sors b'xejn mhm. tajjeb ta' proteina ġvir noqogħdu daqsxejn attenti u forsi meta eh, nitulhom l-annimali u nħallu l-iskarbala noqogħdu attenti li natfu warajna dejjem tajjeb U kol nistaw naraw diversi nases kemm nistaw jimnew anke li jistaw jinxtraw. Pero, again, noqdu daqxajn attenti illi namlu dawn il-nases b'responsabilta għalli ma jkunux mbagħad ta' dannu detriment għal speċi oħrajn. Mhm. Tajjeb, eh, u anka il-nases li nixtru noqogħdu attenti illi jkunu speċifikament għal balta zon. Ġifieri eh, jeżistu nases iva, iva, iva. speċifikament għal balta zon. Iva, u anka Nases ukoll li jistgħu jinbnew jiġifieri li jkunu daqsxejn iktar rudimentari imma wkoll huma tajbin prattiċi, però again noqogħdu daqsxejn nużawhom daw b'responsabilità ħalli ma jkunux ta' dannu għal speċi oħrajn. Dawn huma suġġerimenti minn ħatakom tal-fondazzjoni? Iva, iva, iva, iva. Huma suġġerimenti illi anka ehm, l-awtoritajiet ehm, pjuttost għamlu kol suġġerimenti ehm, anka offrew ukoll fondi biex anke jinxtraw xi nasess l-naħala speċifikament. L-naħala Ehm, anka forsi pariri li tajna aħna li naħħala. Eh, importanti u koll li nisib li naħħala u vera. Ekku, ekku, għamilna lista ta' pariri li jistaw, azzjonijiet li jistaw jamlu naħħala biex mux forsi jisolvu ma jimmitigaw mm. il-problema tal-balt ta' zonzana, xdi xi ħaġa ehm, nazzjonali u l-azzjoni ma sax tiġi b'mod izolati minn individwi imma tiġi b'mod kollettiv tajjeb minn nies mm. kollha involuti. Pariri għanna ħalem diversi nistgħu nagħtu. Per eżempju, illi jaċċertaw li meta jieħdu l-għasel ma jieħdux ħafna għasel. Għalfejn, għax il-problema hija illi meta l-bal ta' zunzan jattakka l-kaxxi tan naħal tajjeb, mhm. in-naħal jinduna u għal daqsan fixin jara li hemm dan il-periklu ma jibdix joħroġ barra biex jira. biex biex iġib li kell biex li kell tiegħu. Issa il-problema hija peress ma jkunx qed joħroġ barra, eh, da jispiċċa jiekol l-iskorti kollha tal-asel tiegħu u jispiċċa sfortunatament jista' jagħti il-każ li l-ewwel net jiddajjef ħafnax ma jkunx qed jiekol biżejjed u jista' jkollu li jispiċċa jmut bil-ġuħ. Tajjeb jiġifieri Meta naqtgħu l-għasel, nieħdu daqsxejn ħsieb illi nħallu skorta tajba għall-għasel, għan-naħla tal-għasel, tajjeb biex fil-kas ta' letteralment assedju xi drabi naraw, eh, ġifier naraw sitwazzjonijiet fejn il-bal ta' żunżan ikun f'numri pjuttost. Ehm, Kollu armata. Ekku, ekku, jkun qed idur mal-kaxxi u letteralment jassedja l-kaxxa ehm, tan-nahar. Ehm, affarijiet oħra li nistgħu nagħmlu prattiċi huma li nċeknu l-entratura. tal-kaxxa tan-naħal għalfej. Mhm. Ħalli din il-naħal ikollhom iktar kontroll fuq eh, l-entratura tal-kaxxa. Tajjeb. Ehm, ħaġa oħra li jista' jsir illi naraw li nkunu qed inrabbu n-naħla Maltija għalfej. Ehm, anka hemm fl-letteratura illi n-naħla Maltija karatterizzata bħala naħla verament adattata għal gżejjer Maltin u għandha mekkaniżmi li bil-mod kif iġġibruha anka ehm, tipprevjeni tieħu ħsieb li hija xejn adattata għal forsi dawn l-attakki ta' dan iż-żnaza mhm. tajjeb. Al kontrarju forsi ta' naħal eh, ta' tal-asel oħrajn. Naħla Maltija baqgħet eh, kif kif kienet tradizzjonalment
Mistoqsija li ħataħodna naħseb eh, titiftilna ħafna għalfej. Eh, sfortunatament qed naraw sitwazzjoni fejn aħna Maltija hemm diffikultà hemm daqsxejn kriżi għalfej. Naraw sitwazzjoni fej f'Malta jiddaħlu għal skopijiet kummerċjali eh, naħal tal-asel differenti barranin illi ehm, nibdew mill-premessa li daw ma tantx huma adattati għal gżejjer Maltin. Għal sempliċi raġuni li ma volvewx fil-gżejjer Maltin bħalma volviet in-naħra Maltija. Ehm, is-sitwazzjoni hija li però sfortunatament meta subspeċi ta' naħal differenti jkun jinsab mbagħad fl-istess ehm, area, lokazzjoni, ehm, jibda proċess ta' taħlit, hybridization mm. jgħidulu. Fejn mbagħad nibdew naraw sfortunatament ehm, il-karatteristiċi tan naħra Maltija ehm, jibdew jiġu mit-tiefsa. Ehm, kemm karatteristiċi anka bil-mod kif tidher naħra, ma mhux biss. Ehm, anka l-mod ta' reżiljenza l-ambjent, mm-hmm. ġifir nibdew hemmhekk nibdew naraw nuqqas u l-parir ovvjament tagħna li anka għal għas-settur għall-apikoltura sostenibbli long term ġifieri, anka b'mod finanzjarju ġifieri, jkun jaqbel iktar li fil-gżejjer Maltin Inrabbu in-naħla tal-għażel. Mm-hmm. Jekk ehm, wieħed li rabbi n-naħal eh, jara numru xażin ta' Balta Zunzan fuq eh, xeda tiegħu tal-għażel, xi xirid jagħmel? Eh, Kif jista' jeħles minnhom da? L-ewwel nies joqgħod daqsxejn attent għax għax għalih nifsu. Għalih nifsu, eżatt, għax Eh, hija problema għal pubbliku ma wkoll hija problema da jista' jdur għandna ħala, ġifieri noqogħdu daqsxejn attenti u speċjalment imbagħad għax peress li jkun f'numru mbagħad sostanzjali l-balda żunżan, possibilment naraw sitwazzjoni mhux balda żunżan wieħed biss idur għalik, imma għexieren tagħhom. Idur għan-naħal. Idur għan
Eżatt, eżatt, ġifieri. Noqogħdu daqsxejn attenti għax kif qed ngħidu t-tingiża tiegħu hija daqsxejn iktar b'saħħitha ehm, u f'sitwazzjoni differenti naraw li jkun hemm bżonn trattament mediku ġifieri. Mhm. Ehm, l-istudju tagħkom bħala fondazzjoni fuq dan il-balta żunżan iva. tagħkom xi eh, affarijiet ġodda Ċitijaw. Iva, ehm, rigward studju informazzjoni, ehm, studju per se eh, ma minnix. Pero naraw illi tul dawn l-axħar snin, tajjeb, dejjem rajna l-popolazzjoni tal-Balta Zunzan u dinem evidenza evidenzjata ukoll minn diversi naħħara li huma veterani mhm. fis-settur li jgħidulek ehm, illi l-popolazzjoni tal-Balt ta' Zunzan f'dal aħħar 10 snin speċifikament ġifieri żdiedet b'tali mod illi n-numru ta' qatt ma qabel. Ehm, jien personalment ikolli sitwazzjoni fejn kunet għax l-arja ta' riċerka tiegħi naħla tal-għasel, nkun qed titkellem ma' naħħala u jgħidu li isma' ehm, mis-sena l-oħra ma rajniex Balta Zunzan, però dis-sena f'daqqa waħda bdejna naraw il-Balta Zunzan. Jiġifieri dik għalija hija evidenza li dan il-balt ta' żunżan iktar kemm imur qed ikabbar l-arja mhm. fejn ikun qed iħuf biex jipprova jsib li kellu e, e, qed ikabbar iż-żona mhm. fejn dan huwa attiv. Ehm, ġifiri dik hija s-sitwazzjoni. U l-parir huwa li kull min jara xi bejta Eh, tal-bal ta' Zunzan jirrapporta mill-ewwel. Ekku, ekku, importanti.
ċempel il-Kunsill Lokali, mhux vera. Huwa importanti għaliex għax sempliċi raġuni li. Ma jħux azzjoni ju.
Le, le, huwa importanti li noqogħdu daqsxejn attenti kif qed ngħidu, ehm, speċjalment meta nagħmlu movimenti li jkunu daqsxejn interpretanti dal-bal ta' Zunzan ħajdur għalina tajjeb. Mhm. Ehm, jiġifieri Noqogħdu attenti fil-preżenza ngħidu lil min hu responsabbli pereżempju l-Kunsillu Lokali, mhm. speċjalment fejn jkun hemm bejtiet eh, f'pozzijiet pubbliċi tajjeb biex jiġu jneħħu l-bejtiet għalfejn għal sempliċi raġuni li li tneħħi l-bejta huwa b'mod tajjeb kif awtomatikament ikunu qed innaqsu mill-preżenza u min numru tal-balta żonżan mbagħadu. Dak kien is-Sur Dylan Farrugia li apparti li huwa student universitarju huwa wkoll il-President tal-Fondazzjoni għall-Konservazzjoni tan-Naħla Maltija. Dylan tana tarif b'mod partikolari dwar kif il-ball ta' Zunzan qed jaffettwa u jattakka n-naħla Maltija.